Ɛnnɛ yɛn nuanom mmaa ne mmarima problems a ɛwɔ wɔn hɔ ne sɛ yɛhyɛ no nkɔmɔ mmɔ ho mpaeɛ. Obi si kɔ te ahaban bi a bɔ naked, obi si kɔ 12 o'clock, obi si kɔ 3 o'clock, obi si kɔ afa coins kɔ kɔ bu nkotodwe, daabi.
Awurade nhyira mo na ɔnyɛ mo kɛseɛ ɛnɛ nso asetena mu nsɛm ɛnɛ deɛ yɛde biribi sononko bi koraa na ɛba abɛsom mo ɛsiane sɛ da ne da nyinaa yɛ a na M'adɔfoɔ no bebree frɛ na wɔn kompleni esiane sɛ dabiara meka sɛ yɛretu yɛn ho fo no na yɛyɛ yɛn ho apɔmuden so aduro na yɛyɛ yɛn ho aduro sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yareɛ nketenkete bi a ɛwɔ yɛn nipadua mu a ayɛ ko ankora dabiara yɛsɔre a yɛafa aduro afaafa no ɛyɛ na abibiduro nso tumi ne nyinaa nti m'adɔfo ɛnɛ deɛ mese me deɛ memfa bi bɔne biara mbrɛ mo da Da ne da nyinaa mede ade papa nko ara na ɛbɛbrɛ mo. Esiane sɛ ɛyɛ a na ɛyɛ me awerɛhow sɛ ɔbaa a wobɛkɔ awareɛ mfeɛ bebree na awoɔ mma, wobɛkɔ awareɛ kɔtena awareɛ ase, wobɛsu na wo nkumanfoɔ nyinaa redwoodwoo, awoɔ mma, ɛyɛ a na ahomete. Obi tumi frɛ mama na ɔresu. Menni biribiara a mɛtumi ayɛ. Deɛ mɛtumi ayɛ ara yɛ afotuo sɛ mɛhyɛ wo nkuran. Na ɛno nso no, ɛmfa awoɔ no mma. Ebia na honhom fam ne honam mu no, ɛwɔ sɛ woyɛ aduro bi ansa na Ɛba no atumi aba na wo nso woanya ba no bi ahyɛ w'akyi. Enti m'adɔfo, maduadua mu ara akɔ akɔfa ma y'adeɛ nyinaa, yɛ biribiara. Ɛyɛ Ken, Nyame adom ɔwɔ yɛn nkyɛn ha. Wɔn deɛ nnuro deɛ, ɛm sɛ nnuro a ɛkɔɔ he baeɛ nyinaa ɔwɔ bi wɔ ha. Ɔreba abɛkyerɛkyerɛ mu. Enti m'adɔfo, mo nso monhwɛ na monsua bi. Na sɛ biribi a wobɛhia afa aduro ho biara nso no, wofrɛ no na baabi a ɔwɔ biara no, ɔbɛboa wo na wo nso woanya ba no bi ahyɛ w'akyi. Enti adɔfo, momma yɛ nyinaa mmom na yɛmma no akwaaba. Nana Akwaaba o. Yɛ na.
Ana wei deɛ obi ɛsɛ baabi a yɛ deɛ yɛwɔ ha de bia na wo na ayɛ hɔhoɔ a wɔnam. Ɛdi kan ma menkyia wahwɛfoɔ ne watiefoɔ nyinaa. Me din de Nana Kwame Amoah ɔde ne ho Ebenezer Appiah Senior. Ne din a amanfoɔ de frɛ me ara yɛ King the Native Doctor anaa Nana Taameawu. Ɛnnɛ yɛbaa wɔ ha a sɛdeɛ nhaban yi guɛ yi, yɛba abɛkyerem. yɛde nhabamma sa yareɛ both physical and spiritual ɛnyɛ yɛne na yɛyɛɛ ne sɛ ɛnyɛ saa Nyankopɔn na ɛbɔɔyɛ no ɔyɛɛ no saa dada na ɛne yɛbɛkyirem na nhabamma no baabi a ɛdinkan kɔdiiɛ nti ɛma no yɛ hu na yɛka sɛ wei yɛ odinsini a wosuro koraa sɛ wobɛbɛn no. Cause first no wo ho dodow na wokɔ odunsini hɔ anaasɛ oduyɛfo akɔgye aduru a, koogyan ne sedeɛ ne nnoɔma a wobɛhu wɔ ne hɔ ne ɔno ankasa hyire ne kɔben a ɛfirafira no no, woanhwɛ a wode mmirika bɛsan. Nanso ne nyinaa no na ɛyɛ adeɛ bi a biribiara nnim. Biribi ne wɔ nnipa no mu. Bibin tumi bi wɔ hɔ a ɛte nnipa no mu. Nti ɛnnɛ yɛrekyerɛ mo moahu sɛ amanfoɔ ma wrong information ne false information fa nhaban no ho. Obi se wokɔ te ahaban bi a bɔ naked, obi se kɔ twelve o'clock, obi se kɔ three o'clock, obi se wokɔ afa coins kɔ, kɔbu nkotodwe. Daabi, nyɛ saa na ɛteɛ. Tetefoɔ no yɛɛ no saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ɛde fear bɛto yɛn a yɛbɛgye aduro ne wɔn a wɔreyɛ aduro no ntam. Nti ɛmaa nnipa bebree no koraa ntumi nsua ahaban no. Ɛno ne problem baako a bɛtumi aka sɛ yɛn nananom nso yɛeɛ because wɔn maa no yɛ huhuuhu. Nti yɛka sɛ wei yɛ odinsini a, na ɛkyerɛ sɛ yɛdi anim ara ne sɛ ɔsom bosom. Nanso ɛnte saa. Nti ɛnɛ yɛbɛkyerɛ mu na yɛakyerɛ nhaban no both physical ne spiritual nyinaa. Yo nana na yɛ sɛ wohwɛ mu a nhaban a ɛgu hɔ nyinaa. Ɛɛm sɛ kube hunu koraa wɔ mu. Ɛɛm nhaban bebree sɛ biara wɔ nea ɛyɛ. Because me koraa de baako bi a mehu yɛ a me ho adwiri me koraa yɛ kontomire. Me deɛ nim sɛ ɛno deɛ yɛde bɔ ampesie yɛde yɛ nkwan. Nanso ɛmu sɛ nhaban bebree nti nim sɛ m'adɔfo a wɔhwɛ me da ne da nyinaa deɛ wɔn a wɔasu akyɛ awoɔ ho yareɛ bi da ne so ɛno nti ɔntumi kyɛ sɛ ɔnni ahotɔ. Menim sɛ ɛbrɛ no aso. Menim sɛ berɛ aso, enti seesei no wobɛkyerɛkyerɛ yɛn nnuro no, nea ɛteɛ, na ma ahwɛfoɔ nso ahu nneɛma papa a yɛn nso yɛwɔ de ma wɔn. Yeah, mɛda meda ase. Na membɔ m'asɛm no a na mereka no tɔ fa. Yɛkɔ Bible mu a, Second Kings chapter twenty, na ɔhene bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no Ezekiel. Mmere no mu no, ɔyaree. Na Onyankopɔn somaa Amos ba odiyifoɔ Yesaia kɔhyɛɛ no nkɔm sɛ, Kɔka kyerɛ Ezekiel sɛ ɔbɛwu na ɔrennya nkwa. Ezekiel tee asɛm no, wannye antom. Ɛnnɛ yɛn nuanom mmaa ne mmarima problems a ɛwɔ wɔn hɔ ne sɛ yɛhyɛ ne nkɔm a wɔmmɔ ho mpaeɛ. Yasaia bɛhyɛ Ezekiel nkɔm no wanye antum. Ezekiel wanye antum so wankɔ aduro so, wankɔkyikyin bosom so, wankɔ baabiara. Wɔso wɔtwaa n'ani hwɛ fasuo, wɔkan Bible no a ɛyɛ mmerɛ nti. Na Ezekiel su osu kɛse gu Onyankopɔn so. Na Yasaia nnya nkɔeɛ no, Nyankopɔn san maa no nkra sɛ ɔmmɛka nkyerɛ Hezekiel sɛ watie ne mpaebɔ. It means sɛ sɛ ɔhaw bi da wo so a, first thing na sɛ ɔyɛ yɛ mpaebɔ. Awoɔ na wunya, stroke na akye wo, ɛyɛ diabetes. First thing na sɛ woyɛ ɛyɛ mpaebɔ. Na sɛ Hezekiel bɔ mpaeɛ no, Nyankopɔn tie yɛ na ɔsomaa odiifoɔ no bio kɔka kyerɛ no sɛ, ka kyerɛ Hezekiel sɛ matie ne mpaebɔ na mahu ne nisuo. Nisuo na ɛka no koraa na ɛma meyɛ surprise because ɛnɛ Nipa kɔ amaneɛ mu three months pɛ na ɔpɛ baabi afa na ɔpɛ quick money ɔpɛ ayaresa ntɛm nso Ezekiel bɔ mpaeɛ sui na Nyankopɔn tiee ne mpaebɔ no na Nyankopɔn ka kyerɛɛ Yasaia sɛ ka kyerɛ Ezekiel sɛ me na mesa no yareɛ na ɛna ɛtɔ so mmiɛnsa no ɔbɛforo akɔ Awurade fie na menim sɛ ɔkaa saa na wawie na yareɛ a na akyekyere Ezekiel nyinaa yɛ pɔmpɔ nti menim sɛ Nyankopɔn sɛ wasa no yareɛ de na nka pɔmpɔ no atu ayera daabi wɔdiifoɔ Nyankopɔn yɛɛ ne deɛ wieɛ no wɔdiifoɔ no ka kyerɛ wɔn sɛ Monte borɔdoma mmra, borɔdeɛ ahaban, na mommɔ no toa. Ɔhu sɛ wanka sɛ mokɔ a mommu nkotodwe wɔ borɔdeɛ no ase, anaa anadwo 12 o'clock monkɔte borɔdeɛ, anaa mokɔ a momfa hyire nkɔ, anaa momfa kɛtɛ nkɔ saa sɛ daabi, ɔkaa no straight, simple, monkɔte borɔdeɛ ahaban mmra. Yɛn nyinaa Bible na yɛde bɔ yɛn bra, nti biribi a ɛwɔ Bible mu no na yɛdi so. Enti sɛ wɔanka akyiwadeɛ biara anka ho deɛ a, ɛnneɛ ahaban, ɛnyɛ wo, Nyankopɔn abɔ borɔde sɛ, bɔferɛ yi, sɛ ɛmmɛsɛe low sperm counts a, ɛnyɛ wo kasa a wobɛka agu so na ɛbɛsa diabetes. Nyankopɔn ayɛ no dada. Enti wo deɛ wonni hwee. Deɛ ɛhia ara ne sɛ wonim ho nimdeɛ na wode bɛyɛ adwuma. Enti ɛse yɛkɔte borɔdeɛ de bɛtoo Ezekiel pɔmpɔ no so no, underline word ne sɛ, Onyankwa. it means sɛ mpaebɔ no gye no first second ahaban no so ma ne nya nkwa nti nhaban bɛyɛ wɔ ha yi ɛgye nkwa wokɔ Yona chapter 4 so a ebi si wɔ hɔ saa na mmerɛ no nti menkɔ hɔ na yɛbɛtoa so na yɛakyerɛkyerɛ nhaban no mu nhaban de bebree na mede aba na ebi a na mantuma nkyerɛ ne nyinaa mu na deɛ me nsa bɛso mu na wokasa no na w'ani abrɛ awoɔ awoɔ awoɔ paa awoɔ yɛ adeɛ a yɛsɛ nyame na ɛde ma ɛhɛn na nipa so wantu ho anammɔn a ebia na nyankopɔn amfiri soro amfa ammɛhyɛ wo yafunu mu ɔwɔ sɛ wotu ho anamɔn na awo aduro no ɛyɛ a na ɛyɛ nsɛm pii first obi wɔ a na ɔbaa no korɔ fibroid onim obi wɔ a na ɔbaa no ɔwɔ si akwan anaa adina anidane wɔ ɔbaa no so saa nneɛma mmiɛnsa wei wɔ wo ho a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛwo nti sɛ yɛka sɛ yɛtriti awo a yɛhwɛ sɛ wɔ fibroid Anaa wo osi akwan. Obi wɔ hɔ a osi akwan no ɔntee bi da sɛ wo ne bɛrima bɛ have sex anaa wo ne bɛrima bɛda na nsuo no a ɛsɛ kɔ kɔfam no ba no ɛsan ba. Ɛno na yɛfrɛ no osi akwan. Ɛno nso yɛwɔ nhaban yi ara ɛna yɛde insectew ɛma saa ade no a ɛsi hɔ kwan no ɛba. Anidanee wɔ ɔbaa so a, ɔbaa no kɔtɔ mu na anidanee ka ne ho pɛ, ɔbaa no bɛsansan n'akyi. Nti ɛno nso yɛwɔ n'aduro wɔ hɔ a yɛde ka no. Nti awoɔ aduro deɛ yɛyɛ no step by steps. Nti obi a wɔnwo no yɛma no three months na yɛato no bo ayɛ aduro na wo wopa awoɔ na wonim asa a ɛmmoa wo obibini a wonim asa sua asa yareɛ biara ne kwan a yɛfa so a yɛsa no ba awoɔ aduro deɛ woba a na woasua asa because wowɔ fibroid yɛbɛma wo deɛ wobɛnom deɛ wobɛsa Nti awoɔ no a na wobɔ so no saa ara na ɛteɛ? Wonni ɛsɛ biara wɔ ha. Nti mepɛ sɛ ɔn sɛ ɛnɛ deɛ asɛm wei deɛ ɛyɛ me dɛ paa wɔ ha deɛ mɛbisa wo because ɔn sɛ woyɛ aduro yi na ebia wowɔ wo fie ɛna woyɛ w'aduro na ebia nipa no aba hɔ sɛ ɔbɛgye aduro but ɛsɛ menya ne nteɛ sɛ sɛ wogye aduro na woanyɛ no hɔ na wode ba fie a ɛtumi sɛe. Na sɛ adeɛ a ɛnam so a ɛma wɔbɛgye aduro nkwa nyɛ yie, ɛno ɛyɛ dɛn na ɛtumi yɛ saa? Oh, me, mɛtumi aka sɛ ɛ, ɛ, ɛnyɛ nokorɛ sɛ mayɛ aduro ama wo. Biribi wɔ me mu a mede agu aduro no so ayɛ, na mede aduro no ama wo so woanyɛ wɔ me hɔ na wɔba a ɛtumi sɛe. Ɛnyɛ nokorɛ. First no na ebia ɔpanin nim o, wɔte aha no kaasoa. Nti kaa so nni hɔ a sɛ nnɛ yɛte kaa mu a yɛaba yi. Nti wopɛ sɛ wɔyɛ awoɔ aduru a ne sɛ wotutu kɔtena no so wone wo ne wo kunu. Because wobɛkɔ a wobɛba no wonnya time. Ɛno nti ɛna na ɔmo ɔmo kɔtena baabi a ɔmo yɛ aduro no. Bɛɛ nnɛ yɛtumi de aduro ma ne kaa ɛde brɛ wo. Ɛnsɛe, ɛnyɛ biribiara. Nam sɛ obi wɔ tumi a ɔde yɛ n'aduro a ɛsi ne mu. Ɛnyɛ koogyan bɛkyekyere aduro no ho ɛna bɛprotɛte aduro no. Deɛ ayɛ no Yɛakɔfa ahaban no aba, deɛ ɔsɛ yɛgu so no yɛayɛ agu so. Nti baabi biara a wode ahaban bɛkɔ, yɛtumi de kɔ outside. Ɛnyɛ hwee. Tumi a ɛwɔ ahaban no mu no, ɛkɔduru hɔ a ɛbɛyɛ n'adwuma. Ɛnyɛ kaa a ɛbɛfo anaa kwan a wode bɛtwa na ɛbɛma no asɛe.
Yo Ken, ɛnnɛ nso mewɔ nsɛmmisa bebree de ma wo. Ɛna afei nso, ɛyɛ a na ɛyɛ sɛ yɛ wo wote adura mu wɔ bi a, ɛwɔ sɛ wogye sika because ɛyɛ sɛ nana yɛ nananom pɛn so no, wɔn deɛ wɔn bɔ wura mfikyire na wɔn ate aduro no mu apɔsa na wɔn de abɛyɛ aduro. Ba ɛnnɛ no, ɛsɛ sɛ wotwa sika kɛse ansa na aduro baako a ɔde bɛma wo ansa na ɔde ama wo nso wobɛtua sika no koraa awie na aduro no anyɛ adwuma. Question a obisa yɛ me dɛ paa. First na me ne papa yɛ aduro wɔ ɔbo ase tse ɔbaabi akuraase no na mahogany si yɛ mfikyire hɔ, odum na ebi si hɔ. Nnua bebree na yɛde yɛ aduro no na ebi sisi mfikyire hɔ. Nti obi de yareɛ no ba na sɛ aduro no yɛbɛnya bi wɔ mfikyire hɔ a nti na sikatua biara nnim. Nti yɛkɔeɛ a na yɛakɔfafa aduro no na yɛde abrɛ wo, wo ho tɔ wo a na wabɛda ase. Nɛ no kora no obibi hɔ a yɛtua because nyɛ yare nyina na ɛyɛ physical yare bi hɔ a na yɛ sunsum mu yareɛ obi akɔtɔ yareɛ na ɔde abrɛ wo wontumi nka sɛ obi akɔtɔ yareɛ de abrɛ obi no wo bɛsa no just like that ɛwɔ sɛ wo ne sunsum no communicate sika kɔ otua wotua na adeɛ ma no nti deɛ ntia ne yɛn gye sika no sɛ aduro no wɔ mfikyiri hɔ mma ɛnna mɛte kaasoa sɛ wopɛ sɛ wopɛ nwura wɔ kaasoa ebi a wobɛfo kaa bɛyɛ bɛyɛ thirty cities na wonya dua baako mpo ebi mpo a wonya bi Na amanfoɔ akɔfa nnua yi wɔ bogo so de aba, na makɔ Kasewa dwam akɔfa obi wɔ ebia fibroid nnua bɛyɛ five, matɔ no bɛyɛ fifty Ghana, fifty Ghana, fifty Ghana, bɛyɛ akyɛw deɛ ɛyɛ den. Enti ɛna ɛma nnɛ yɛyɛ aduru a ebi wɔ hɔ a yɛgye sika ansa yɛayɛ because first ne nnura no bɛn ɛna ɛni hɔ. Nnuro no nyinaa yɛabɔ so spray, ɛno nso wode te aduro ma obi a ɛwɔ side effect. Nti ɛwɔ amanfoɔ so a wɔde ayɛ wɔn adwuma sɛ wɔkɔ akɔfa raw materials no aba ne yɛde ayɛ aduro no nti na ɛgye sika nnɛ no.
Nti Ken woka asɛm bi sɛ ɛsɛ nnuro no moabɔ so sure na mo deɛ no ayɛ a mote sɛ no deɛ yɛ anɛ no deɛ yɛn bɔɔ so. Dabi wote bɛ wote aduro no yɛabɔ ho spray a wosa yareɛ no a wobɛsa nya side effect aduro no a yɛde gu aduane so no ɛɛ yɛde bɔ spray no ɛhye no ɛka wano a wobɛwu sɛ yɛaka sɛ nka ano. Ɛka w'ano na sɛ woannonom nnuro bi a, wobɛtumi awu. Enti yɛde gu nnuane no so a, ɛkɔ nnuane no mu. Enti ɛnnɛ wodi di baako, woyare baako. First na onipa nyini yɛ ara bɛyɛ 120 years na onwui. Ɛnnɛ nyare bebree aba, ɛyɛ import diseases. Yɛ ara na yɛapɛ na yɛanya. Enti nnuro no a yɛde gugu fertilizer ne nnuro a yɛde gu biribiara so no, ɛde yareɛ ba. Ɛnnɛ wobɛhu eh, yɛka no sɛn? Banana ne kɔɔ different carbad nko ara carbad sɛ nka ano yɛde ahyɛ ama wo nti wodi a wobɛnya yare kakra nti obi a ɛnɛ ɔte hɔ sɛ ɔretwɛn na wayare ansa wanom aduro no saa nipa no no ɛyɛ na ne nkwa sua because ɛnɛ yɛdidi one yɛyare one.
Adase nti Ken ɛm sɛ wobaeɛ aduro a ɛyɛ me hu ayɛ saa. Kontomire a menim sɛ ɛyɛ deɛ nka yɛde bɔ ampesie ne sɛ agya wahwie wo ngo agu so ɛnɛ so abɛduru hɔ a ɛno nso abɛyɛ aduro menim sɛ nka mogya nko na wopɛ a wodi kontomire na ɛyɛ biribi foforɔ nso ka ho anaa Yeah mami meda ase kontomire ɛnyɛ mogya nko ɛna ɛma obi a watu diabetes kuro kuro no a bɛhu sɛ rɔba white tare anim no diabetes kuro no ɛba yɛada kureti no dada saa adeɛ no tare anim a wo ne hwan wontumi ntriti saa kuro no Ɛno yɛnoa nkontommire ahaban na ne nsuo no yɛde amia saa kuro no ansa yɛde aduro aka. Na aduro a yɛde treat diabetes kuro no ɛyɛ ketekete bɛ ɛyɛ den sɛ wobɛhu. Nti kontommire a yɛde baeɛ yi ɛsom bo na ne boɔ ɛsom no sɛ yɛde treat diabetes kuro. Yɛbɛmia kuro no a first diabetes no bɛwɔ mu a ɛyɛ asikyire yareɛ. Tee yɛma wo aduro ma wo nom na ɛlowa sugar no ɛwɔ wo mu no. Sɛ sugar no ɛwɔ wo mu no ankɔ a, ekuro no ɛnwu. Nti ɛno, kuro no na yɛnoa wei de amia ansa na yɛde aduro ato so. Nti nkontommire no a wohuu no, ne dwuma ɔdi no sɛ yɛmia diabetes kuro a ɔno na ɔdi mu hene.
Yoo ɛneɛ na ɛyi m'adɔfoɔ no m'ahwɛfoɔ kontomire bi so afikyire a meso sɛ di no ni mɛnyɛ no basabasa nyɛ sɛ yɛte bɔ ampesie nko anaasɛ wode yɛ nkwan nko a ɛnɛ kɛn na mehu sɛ kontomire ɛyɛ nneɛma bebree nti sɛ bi so afikyire a mɛsrɛ sɛ bɔ ho ban na di no ni kɛn yɛnsan nkɔ because. Ɛɛ kube nso deɛ agya deɛ menim ne sɛ ne yɛde yɛ kube tɔfe ɛɛ na wosan tumi de wɛ aburo ɛmi sɛ nneɛma a menim sɛ kube tumi yɛ no no na wode abɛka ho yi deɛ mɛtumi ahu sɛ wobɛma yɛ nkyerɛmu kakra afa kube no na agya ebi si afikyire a yɛahwɛ so yie. First, kube yɛ adeɛ bi a ɛsom bo paa ɛba abibiduro yɛ mu a ɛna sunsun mu nnwuma so na kube no so spiritual side no. Wonni tumi a ne yɛ yɛ den. Bɔ obi a ɔwɔ tumi de kube no yɛ no adwuma de breki apam anaa covenant bi a, ɔfa no simple. Kube yɛ wɔ ani sɛdeɛ ɛwɔ ani. Obi a ɔwɔ tumi kasa gu kube yi so, n'ani so sɛ, ha woi ada me so akyɛ. Ebia spiritual marriage ada me so akyɛ. Nti mede kube rehwe fam a, apam bi a ɛda me so mbreki a, ɔkasa gu so de hwe fam a, ɔsɛ breki.
Wow. Yes.
Obi a ɔwɔ tumi wɔ ne mu na ɔde yɛ n'adwuma no, saa na ɛteɛ. Ɛyɛ a na amanfoɔ nte aseɛ sɛ, adɛn na yɛse eh, obi nni tumi a wontumi nyɛ. Na meka no, obi akɔtɔ eh, spiritual marriage de abrɛ wo na wobɛyɛ no simple deɛ ɛnyɛ yie. Sunsum no bɛkɔ akɔtua ka anadwo no, na deɛ aka no kube no adi ho dwuma. Nti kube no ade baako a ɛyɛ no no ɛwɔ spiritual side. Yɛnkɔ physical side. Obi a ɔda a ɔbɛda bɛsɔ ne napɔ so yɛ ne ya. Wɔnante ha na ha na wabrɛ. Da biara ne nnompe so asɛ yɛaboro no. Kube n'aduane na ɛhyɛ mu white no. Woyi a na ɔde afra ginger na wabrɛnde. Wo brɛnde a na wasɔ no so na wononom anapa awia anwummere, anapa awia anwummere. Obi a wapɔ so wapɔ so yɛ wo ya no, ɛbɛgyae. Kube n'aduane na ɛwɔ mu. Ɛna kube ne hard wei no ankasa no nso ɛyɛ aduro. Obi a ɔwɔ mene mu yaw. Wo mene mu taa yɛ wo ya de biara. Kube yɛ waduru. Wo a wo mene mu taa yɛ wo ya, kube wei yɛ waduru. Ne ne hard wei no, wode nsuohyɛ gu so, ɛgye kakra na wanom. Ɛyɛ very effective. Ti kube no, adeɛ kakra mɛtumi akyɛ afa. Oh, okay, adɔfo, sɛ wɔahu bi o, wokɔ dwa so a kube no, ne boɔ nyɛ den, egugu fam. Nanso ɛyɛ na yɛnhu deɛ yɛde yɛ, nti sɛ Nyame yɛ adom na sɛ oyi obi ma yɛ sɛ ɔmmɛkyerɛkyerɛ yɛ a, yɛmfa no serious na yɛnyɛ na ɛmmoa yɛn ankasa. Na Ken, ahaban no deɛ, ɛnnɛ deɛ ɛyɛ me sɛ yɛnkɔ nnɛ because saa ahaban wei deɛ, meyɛ mfifiri mu o, ɛwɔ sɛ mehu deɛ ɛyɛ because ɛyɛ a na yɛtwa tu gu fam kwa because yɛnim sɛ wei yɛmfa nyɛ hwee nti, Ɔdawuroma, kyerɛ yɛn mu kakra na. Meda ase, madam. Ahaban wei, yɛfrɛ no braneɛ tuata. Ebi frɛ no buroni atuata. Wokɔ borɔfo mu a, me ara na mentaa nka borɔfo, but wei deɛ menim ne borɔfo din. Me- mpakyɛw wo se brane no atu na ɛta na ɛsɛ wotu a wobɛta ansa na watu Paa nti wotu no wanhwɛ yɛ a wobɛtumi afa mu ata. Ɛyɛ very simple. Ɛna ɔyɛ sɛ oburoni nso atu ata. Yes. Na aborɔfoɔ frɛ no cedar acuta. Ne borɔfo din a menim no no. Na ahaban wei deɛ ɛtumi yɛ paa ne sɛ Ɔbaa a awoɔ yɛ wɔn ɔwɔ fie mu rebɛwo a mobrɛ. Obi wɔ hɔ a yɛbɛwo bi a kyɛ yɛde sekan aka no. Waduro nie. Wonyem a wadu seven months rekɔ no, worebɛyɛ abɛnkwan a, wotumi kɔtutu adeɛ wei de bi de fira nkwan no a woyɛ no na woredi. Ɛbɛma woawo cheap. First no yɛwo simple but ne yɛnkɔ hospital. Nti akwadaa bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no ama ɔkwaa mu. Kwadwo bɔɔla so ne maame kɔto nwura gu na ɔwoo no. Midwife biaa nni hɔ, wawo no simple. Bɛɛ nnɛ ignorance nti abibiduro yɛmpɛ no yɛ. Wei ɔpenfoɔ yam de sa wo aberɛ a wonyɛ seven months rekɔ no, wo ba ho yɛ den. Akwadaa no hoɔden wɔ yafunu no mu a ɛna wowo no a wommrɛ. Na akwadaa bi wɔ hɔ ɔtɔ tim, Wobɛtem atem atem a, budii no mma, ɛma wo brɛ. Nti wei, apemfoɔ de sa ma ɛboa wɔn. Ɛna n'ase no nso yɛ mɛmɛduro. Wei n'ase no, man power. Mɛɛma no a wɔdɔ branda no, hɛɛ, wotwitwa no bebree. Wonim alcohol nom a na wɔde ahyɛ bitters na wɔanom. Wobɛtumi nso anoa no saa ara, wode ginger ka ho anoa noa. na wanom, ɛyɛ mmɛɛmaduru. Ntwerɛ no o mɛma ɔmo dɔ brada da nyɛ obiaa na ɛnim obi ɔdɔ brada because wokɔ ka mɛma ɔmo dɔ brada deɛ a ɛsɛ deɛ wakɔ afuom da a yɛ nkɔ afuom na wakɔ dɔ brada nti kyerɛ yɛ hɔ no kakra na yɛhu brada fɔ no. Yɛka bɛɛma ɔdɔ brada a bɛɛma a ɛduru anadwo a wɔn nwura wura bɛɛma deɛ woduru anadwo a ɔsɛ wowura wura na ade kyɛ yɛ afrɛ wo me wura woduru anadwo na woda a ade kyɛ yɛ frɛ wo dada. Ntsi sɛ wɔawar nko ara de, wodur ana ewɔ ɛ anadwo ewɔ duty. Duty no sɛ wɔbɛyɛ wo yer ho edwuma, na ɔsɔr kɔ pra a, ɔato ayɛyi ndwom. Ntsi wei yɛ mbɛɛmaduru. Mabɔ mbɛɛmaduru so, memma wommbisa mbom emi ankasa mobɔ nsim wɔ ha. Wei yɛ bɔɔfrɛ ahaban, pawpaw na ahaban fresh. Mbɛɛma bɛɛma bi wɔ hɔ a, wɔnye ɔbaa yɛ romance a, Ogu so na ɔyɛ romance no a, ibohu sɛ nsuo fitaa bi fi ne bɛɛma mu aba. Saa nsuo no kyerɛ sɛ match no a wokɔbɔ no, wobɛlusu. Wobɛlusu, Afcon mpo mfa no ho. Wo saa bɛɛma no, w'aduro nie. Wobɛpɛ pɔɔpɔɔ yi bi. Wopɛ no bebree sɛ ɛdɔɔso kyɛn wei. Na wapɛ garlic kakraa sei ɛde aka ho na wabrɛnde. Garlic no mɛnye sesei. Wobrɛnde a na wanom. Anapa awia anwummere, anapa awia anwummere. Ɛbɛgyae. Mmarima no bi wɔn ho ba sɛ nkɔkɔɔ ɛnyɛ fine ɛsane mmaa no tete nti barima a wo ho ba ntɛntɛm one minute na ɔse obi koraa yi fi ne nika no mu no ɛtwi zip no ano a na wagyaa mu yo ɛnti mmarima no yɛsrɛ mo bɔfrɛ deɛ ebi si obiara fikyire because ɛyɛ nyame adom wabɛkyerɛ mu no nyinaa wei garlic ne boɔ nyɛ den wotɔ bi na wakɔtete ayi akɔbubu ɛɛ eh, bɔfra ahan na wabrɛnde na wanom because sisi sisi mu den deɛ ɛyɛ a na ɛyɛ because na ɔba da na sɛ wama n'ani angye a adeɛ kyɛ mu sɛ na wɔn mu na sɛ etum nti nyame adom ken de ne nyinaa aba nti adɔfo wɔn yɛ nyinaa yɛn fa nto yɛ tirim na yɛnyɛ wokunu ne fie koraa na sɛ wɔhwɛ a ɔba akyerɛ no na ɔnyɛ Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa wo ɔbaa no nso. Nti Ken yɛnsan nkɔ because nnuro no deɛ mehu no sɛ ɛdɔɔso wɔ ha paa. Ɛna gyeene yi nso mehu no sɛ agya yɛde yɛ nkwan ɛwɔ mu sɛ wotumi de yɛ nkwan de yɛ stew na menim deɛ ɛka ho biom ti. Ɛno nso kyerɛ na madɔfo hu neɛ gyeene so mfasoɔ. Yɛ gyeene ahaban yi na ahaban no ankasa no yɛtumi bɛn ne wɔ dan mu ɛyɛ very good. Ɛna n'aduane wei no Ɛyɛ manpower no a mekaa ho asɛm no a, mmarima no a wɔdɔ branda no, aduane wei so tumi boa. Wonoa na woayam na wode afra woɔ, pure honey, na wononom. Ɛno nso boa ma mmarimasɛm gyina yie. Ɛna obi a ɔwɔ tumi reyɛ sunsum adwuma na ɔka awarefoɔ abom a, ɔtwa gyeene mu na ɔtwerɛ mu din hyɛ mu na ɔyɛ so adwuma a, ɛno nso tumi ma awareɛ no gyina, awareɛ a ntɔkwa wɔ mu. Meka obi a ɔwɔ tumi a ɔyɛ Yesu nso mu dwuma. Saa na ɛte. Nti Gene no nso, adwuma a ɛtumi yɛ no no.
Na yɛ sɛ, mente ase o, wose ɔtwa Gene no mu a, na ɔtwerɛ edin gu ma. Foɔ no din wɔ paper so na ɔde hyɛ mu. Na ɛtumi, adwuma bi wɔ hɔ a yɛyɛ wɔ so. Ɛka awarefoɔ no bom. Awareɛ a ntɔkwa wɔ mu anaa awareɛ a ɛmu tete. etumi ka bɔ mu. Because deɛ nti a mebisa wo no wei a woka ne sɛ wobɛhu sɛ obi hwɛ yɛ a ɔbɛkɔ akɔtɔ Genesis yi akɔtwam sɛ ɔkɔyɛ bi ebi so a na ɛnte saa nti na ma mebisa wo na woakyerɛ mu yie na wankɔ ankɔyɛ obi a ɔwɔ sunsum mu tumi ah na ɛsɛ wokasa obi a ɔwɔ tumi obi a waben wommee te sɛ me deɛ a mɛnkɔyɛ na wafrɛ Ken na ɔno ankasa ayɛ ama wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo kɔn bɛdwo wo nti Ken yɛnsan nkɔ because kube yi a yɛhu baako wɔ ha yi mahu sɛ yɛ yɛtwa bi nso ho hyɛ ha wei nso deɛ nka yɛate kube no awie no a yɛbɔ ho sɛ wɔtwa ho a wei ne atrɛ a yɛde kube no na ɛyɛ biribi foforɔ ka ho anaa mede ase wei mede baeɛ sɛ yɛde bɛkyerɛ ɔmo a ɔmo gonorrhea no gonorrhea bi wɔ hɔ a ɛyɛ gonobaatan ɛno ɛmfa wei nsi anim ɛno kyerɛ wode ba ne yɛhwɛ ma wo bɛ obi wɔ wo ne ɔbaa bi akɔda ɛnɛ nansa Wokɔ Woekipi ase na wuhyia no, ɔayɛ wo ho edwuma. Wotse sɛ ɔayɛ ase gye wo pɛpɛpɛpɛ. Odwo nsu a, ɔbɛn mu, wonya no fofor, ntsɛ no yɛ fresh. Eno wonya kube wee bi na wɔapɛ nyinya aka ho, wobɛnoa, anaa asaawa ahaban na wɔanoa na wɔanom. Eno yɛ aerial gonorrhea anaa white na itum sa. Na odeepu abaatan deɛ yɛmmfa kube yi nnsi ho. Ma menkyerɛ odeepu abaatan no mu kakra. Mmaa no bi wɔ hɔ a wɔnya white no a, na wɔde nnuro ne nku wurawura w'ase. Wotaa de saa nneɛma no wurawura w'ase a, wobɛnya vaginal cancer. Ɛna ɔbaa bi aso, Nyankopɔn bi taste bi hyɛɛ ɔbaa ase, nti na ɛyɛ na ɛtaa mo so yi. Nti wotaa de saa nnuro no nku no wurawura w'ase a, saa wo taste no ɛbɛte atorɔ. Afei wobɛhu sɛ woayɛ ototim. Yɛbɔ wo abodin, ɛnyɛ fine, ɛyɛ saa woma bɛrima no brɛ. Nti sɛ wode epoa no hia wonya nyɛ bi a, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛnya aduro a wobɛnom a ɛbɛyi wo yam deɛ no. Wode epoa wɔ w'ase a anka wohohoro ɛbɛkɔ. Wode epo aba wo so kyɛ a, ɛma menstrual pain. Ɛba wo so kyɛ a, ɛma wo menses mma. Wode epo aba wo so na woantreati a, worewo a, etumi ka wo ba no ani na wo ba no ani akyea. Wode epo abetumi ama woawo akwadaa yarefoɔ. Nti wode epo adeɛ wɔ wo so na woantreati a, ɛha adwene paa. Na ayɛ sɛ old day boy yi a ɔka ho asɛm no, na ayɛ sɛ mmaa no a ɛyɛ a na wɔde nku yeyɛ wɔn ase no, na ayɛ sɛ ɛnyɛ sɛ ɔbɛyɛ saa. Dabi dabi dabi wode nku wura wase sɛn wadwere ade na ɛwɔ wo yam ne puba old day boy no deɛ ɛba wase mpo na ɛyɛ ketewa ɛwɔ mu ɔbaa bi wɔ ha ne deɛ mma nase ɔbaa bi wɔ ha ɔyɛ kɛsɛe ntasuo gyina ne ha white. Odiepɔ no bi a, ɔbɛbɔ a ne deɛ tutu ne tiri aseɛ nyinaa asɛ kaka, ɛyɛ odiepɔ a. Odiepɔ no bi tumi tutu mmɔwerɛ. Ɔbɛbɔ a ɔkasa ne tɛkrɛma so, ɛtwitwa dɔt dɔt sɛ akuraase dame. Odiepɔ no bi a. But ɛyɛ a na wɔn nim sɛ deɛ ɛwɔ w'ase no nko ara na ɛyɛ odiepɔ a? Dabi, ne nyinaa yɛ odiepɔ a, nti ɛkyew, akyɛ wɔ wo so a, Bɔ mmɔden ara bɛn yɛn na yɛnyɛ wo aduro. Wobɛnom, wobɛsa, ɛno na ɛbɛtumi aturu sɛ wode repua no ase. Oh, okay. Na sɛ ɛno no adwuma a ɛyɛ no no. Ah, na sɛ ɛɛ ɔn sɛ obi wɔ hɔ a wɔhwɛ yɛ a woka ne sei no ɔno abɛkɔhyɛ kokoam na wayɛ bi. Mese nsa ayɛ foforɔ. Enti na mebisa. Ayɛ foforɔ a.
Woakɔhyia barima bi na wonni bi, ɛnna woahyia no foforɔ a, ɛnde wotumi de ka asaawa no ho nnoa nom ma no boa wo. Deɛ ɛbɛtumi akyerɛ. Wode ka deɛ ho asaawa ho? Ɛɛ cotton leaves, asaawa ahaban. Deɛ mɛtumi akyerɛ wɔ ha no deɛ mɛkyerɛ wo, na deɛ mekyerɛɛ mmoa wo no nso menkyerɛ wo. Kɔ aduro, aduro biara yɛ aduro. Deɛ ekum koraa yɛ aduro nti nkura aduro koraa aduro da so so ekum.
mebakyɛ o mentwa hɔ no ɔn sɛ ɛɛ eh, ahwɛfo ɔhwɛ yɛ woka biribi sɛ asaawa no fa kɔ yɛ twi no bi kɔ ahwɛ no akɔtɔ da store deɛ no bi na ɔde aka kube no ho na wanoa ɛnyɛ saa asaawa no bi kyerɛ mu yi yɛ cotton ne leaves no Asaawa ahaban, green, no na wobetumi de aka kube no ho na wɔanoa anom. Saa asaawa no ahaban no, ɛsa nyareɛ bebree na menka ho asɛm nnɛ.
Yɛate, yɛda ase. Nti adɔfo sɛdeɛ yɛkaeɛ no na ɔn sɛ ɔse asaawa no ahaban no a na yɛ maame nom de twi wɔn se no, ɛno ho asɛm na ɔreka no. Nti mɛnkɔfa Kɔten nkɔfra kube ne nkɔnoa na wanka sɛ Ken aduru a ɔbɛkyerɛkyerɛ no anyɛ adwuma. Ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Nti Ken yɛn san nkɔ because nnuro no deɛ ɛsɛ dɔɔso wɔ ha. But eh, nsan wei ho because ayi nsuo yɛ sie mpɛ sɛ mehu ade korɔ because mpɛ mfimfini mu na me fans so ne me followers so pɛ mfimfini mu yie paa nti kyerɛkyerɛ mu kakra. Wei ɛnyɛ nsuo ɛyɛ nsa fufuo. Yɛfrɛ palm wine a na mate sɛ aborɔfo frɛ no nsafufuo. Na nsafufuo nso yɛ aduro kɛseɛ pa ara. Nsafufuo, ɛsan treati white koro yi ara. Ɛno yɛde nyanya ɛpo sagu mmɔn na woanom. Anaasɛ wogyama nhaban fresh, wogyama nhaban no, ebi nie, bewe, adry. ne frɛhye no, yɛyam ne frɛhye no egu mu ma wo na wonom a, odiyipowa no wɔ ho a etumi tu no. Odiyipowa mma no pɛ adeɛ a ɛdɛ, nti wɔn te nsɛafuo no sɛ aba system no mu ɛɛdɛ, nti wɔn bɛkɔ so wɔn rekɔ nom. Ɔno mpɛ aduro wɔ mu, na yɛ apɔɛsen mmoa no na wɔn nyinaa awu awuyɛ mu bɔkɔɔ. Nti nsɛfufuo yi deɛ nti a mede baeɛ ne no.
Oh okay because nsɛfufuo deɛ menim sɛ agya. Ɔyɛ a na ɔmo twitwa bi na ɛgya ɔmo de akɔ akɔda ɛna wobɔ odin bi nso ɛka no ho wosi yɛ fɛn sɛ. Pam Pam deɛ. Pam wine.
Oh ok ɛno nso yɛ ne din baako ana. Ne din baako na aborɔfo din.
Ah ok me nfie no nkɔ yɛ ne mu saa nti ɛyɛ na menim ti na ɛna mebisa wo no. Yɛn san nkɔ yɛ because boba yi deɛ menim sɛ oho obi ho yɛ wahin a ɛna woto bɔ no nso ɛnɛ ne nyinaa bepiepie ha nti ma yɛhu deɛ mfasoɔ wɔ so na yɛankɔfa anto ama obi wɔ abɔntene. Okay, aboba nso yɛde yɛ aduro. Obi a ne ba dwonsɔ akɛtɛ so. Maame bi wɔ hɔ a ɔno amu dwonsɔ akɛtɛ so de hyɛ nkwadaa no, na na papa bi nso dwonsɔ akɛtɛ so de hyɛ ne mma no. Nti adwonsɔkorɔbɔnfoɔ aduro. Wei wo ba dwonsɔ akɛtɛ so a, anadwo bɛyɛ eleven o'clock woanyaa no, wode to gya mu ama no dɔ, ɛma no ntena so. Ɔnkoto so na wode sugar agu so na wadwonsɔ agu so na vapor no awura n'ase. Bi wɔ hɔ a na ne dwonsɔ twaa no, ɛmu yɛ mmerɛ, ɛwura mu a, ɛbɛ ɛbɛ ɛbɛsa no yareɛ. Ɛna sunsum bi nso di akyire a, sɛdeɛ sunsum biara biribiara obiara ntumi mfa ne se mmɔ aboba mu no, ɛbɛsa no yareɛ ama ne ho atɔ no. Nti yɛde baa sɛ yɛde bɛsa adwensɔkorɔbɔmfoɔ yareɛ. Oh okay, obi nso wɔ hɔ a ɔnwensɔ kɛtɛ so, ɔdwensɔ ntɛntɛm, ɛno nso ɛ? Obi wɔ hɔ a ɔdwensɔ ntɛntɛm a, ɛyɛ adeɛ mmienu. Adɛ sɛ wo sugar akɔ soro anaa sɛ wo prostate na akɔ soro? Na sɛ wo sugar kɔ soro a ma menfa aduro wei nkyerɛ adeɛ kakra. Aduro wei yɛfrɛ no kakapempe. Yɛ mfantefoɔ hɔ yɛfrɛ no kakaape. Wei ne yɛde sa sugar na ɛnyɛ wei nko ɛyɛ aduro mako mako four. Na ɛyɛ aduro ɛyɛ secret nti yɛntaa nka obiara wɔ ne secret. Hɛn, na wei mekyerɛ adeɛ baako wɔ mmarima, ɔbarima bi wɔ hɔ a, ɔkoto tɔlɛt so a, na nsuo fitaa bi fi ne barima mu aba. Syphilis, akyɛ wɔ wo ho. Ɛno wei n'ase ntini no, na yɛde afra po nsuo. Wo yam ara na wɔde po nsuo afra na wɔabɔ bɛntoa mmienu, woagyina wo nan so. Na sɛ wowɔ diabetes deɛ a, wodwo nsɔ ntɛmntɛm a, prostate ne diabetes na ɛde saa adeɛ no ba. Na ɛno mentumi nkyerɛ ho aduro wɔ ha, but mepa akyɛ sɛ aduro wɔ hɔ a ɛsa. Wei na ɛdi mu tintiman. Nti sɛ wowɔ saa haw no bi na wo bɛn yɛ a, yɛbɛtumi asa wo yareɛ once and for all. Ah ok, yɛda mo ase bebree ɛsiane sɛ yɛyare yare paa because yɛresua adeɛ no na yɛresua apɔmuden nso sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtena hɔ akyɛ a daa ne daa nyinaa because mahu saa aduro wei so mepɛ sɛ wokyerɛ me na m'adɔfo nyinaa ahu because yɛpɛ sɛ yɛhu, yɛdeɛ yɛmfeefee mu o. Yeah, wei yɛfrɛ no taame awu. Tameawu ahaban na ebi nie. Na wei wokɔto sɛ obi rekyerɛ tameawu mu wɔ online a w'anim bɛto. Ɛna kɔte no anadwo yɛ ne sei yɛ ne sei yɛ ne sei daabi tameawu yɛmfa nnan ka anka nnamoa nnenam hɔ. Obi de wo ka a nyɛ tameawu na ɛde dan. Ɔsɛ woposa gu w'ani so a ɛna wokɔ a daabi wonni tumi a ɛntumi nyɛ adwuma saa ma no nyɛ yie. Yɛwɔ nhaban bi wɔ ɛde yɛ spiritual a ɛno wonni tumi koraa no a wotumi de yɛ ɛma no yɛ adwuma simple o sɛ obi wɔ hɔ a ɛɛ eh, sasa bi abɛdi w'akyi wakɔyɛ akyiwadeɛ na sasa no abɛdi w'akyi sɛ ɔbaa yɛ ne mɛnsa so ne nada wayɛ nneɛma bi a ɛnsɛ mfata sasa abɛdi w'akyi yɛwɔ nhaban bebree wɔ hɔ a yɛpo sɛ ma wodi dware a saa sasa no wotumi wo ne ti mepakyɛ o mentwa no ɔse ɔbaa nya ne mɛnsa so na ɔne ne da sasa di w'akyi adɛn no no oh. deɛ na ɛwɔ mu ma yɛhu deɛ ɛwɔ mu na Sɛ obi rehwɛ me na ɔtaa yɛ a, na ɔno nso ahu. Deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, first wokɔ Bible mu a, first na ɔbaa bu ne nsa korɔ te afikyire. Nti yɛ nananom fɛ no afikyire, ɛnɛ na yɛatoto amammerɛ bi agu. Nti ne ho nte, unless sɛ wafiri mu. Nti ɔbarima a wobɛkɔ ɔbaa a wayɛ ne menses ho no, wo ho nte da. Wo ho nte so a, but luck bɛba wo so. Nti wo wo yɛ saa deɛ no yɛ wɔ nhaban a yɛ dware ɛno deɛ ɛ just simple wo dware a sasana di w'akyi no ebetumi afiri w'akyi na sɛ obi wɔ spiritual marriage na ɔsɛ mɛ kɔte ahaban na ma po sɛ deɛ dware na spiritual marriage na kɔ dabi spiritual marriage bi wɔ hɔ a mo nkundwa efie nkundwa na aware wo na deɛ nti efie nkundwa tumi ware obi ne sɛ efie nkundwa no abusua bi ebi wɔ mu ɛnea nananom ankɔfa nkundwa na amma sɛ ɔmo mɛha yɛn ebi wɔ abusua bi wɔ hɔ na ɔmo nwo Na yɛn nananom akɔ obi a ɔyɛ aduro hɔ anaa obi a ɔnim fam anaa obi a ɔnim sunsum hɔ sɛ, M'abusua yi yɛnwo. Na wama wɔn sɛ, Ɛnneɛ mobɛwo, na afe biara mobɛtwa akokɔ asɛnkyɛ baako ama me. Enti me nana, yɛn nananom kɔgyee saa adeɛ yi baeɛ. Afe biara na wɔyɛ saa amammerɛ no. Afe biara na wɔyɛ. Seesei yɛn nananom awuwu. Abusuapanin a ɔte so seesei a ɔkɔ Methodist. Wafa Yesu. Enti akokɔ no ntwa biem. Huu sɛ baabi a ɔkɔgye aduro nipa no wɔ hɔ no wawu, na honhom na ɔte adeɛ mu no ɔnwui. Nti honhom no hwɛ ara na emu bu no kwasea. Na afei awɔ no deɛ mobɛwo no sɛ ɔbaa bi bɛkɔ awareɛ anya awareɛ adeɛ ɛnsi. Nti wokɔ abusua bi mu a, ɔbaa ne mma ne mma ten ɛsoɔ biara ne ne papa. Wohwɛ ne sista mma no a, saa ɛyɛ trend. Nti. Na sɛ wohwɛ mu a, ɛnyɛ suban na wɔnni, na mmom ɛyɛ sa sɛ ɛda fie hɔ. Ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ fie hɔ. Efie nkonnwa na aware wɔn because wɔn ahyɛ no abufuo. Amammerɛ a ɔsɛ wɔn yɛ ma no no, wɔn nyɛ mma no.
Nti kin efa nso obi rehwɛ mi na sɛ ɔwɔ saa problem no bi a ɔn sɛ taame ewu deɛ ɔn hwɛ na wakɔ hwɛ bi na wakɔ te eti mpɛ sɛ ɔkyerɛ mu yie na ɔhu sɛ because taame ewu no ma te sɛ yɛse mpo sɛ ɔpɛ sɛ ɔbu obi dam koraa a wotumi de taame ewu ɛyɛ ma no bɔ dam because adeɛ ɛkita mu mate sɛ ɛyɛ nneɛma bebree eti wɔn sɛ wɔankyerɛ mu yɛ a obi wɔ hɔ ɔkɔ akɔ tete bi o ɔsɛ ɛsɛ ɛɛ wode dwale a huhum awale bɛkɔ nti kyerɛ mu yie na. mese sɛ wowɔ sunsum awareɛ a nyɛ taame awu na ɛbɛgu no ama wo nyɛ taame awu na ɛbɛdan wo ka ama wo nyɛ taame awu na ɛbɛbɔ obi dam ama wo wɔ aberɛ a wonni tumi na just like that anka nnipa nyinaa bobɔ dam anka obi yɛ adeɛ ɛyɛ wɔ ahia na wakɔte taame awu na wode ayɛ ɛyɛ amanfoɔ ma false information wɔka so a yɛse da wo wo ne tumi a yɛde ne tumi bɛ tumi ne tumi na communicate sɛ tumi wode ka wo sunsum mu a sunsum na ɛkɔ akɔdan saa ka no nti wo ne tumi a ɛbɛyɛ dɛn na wayɛ na deɛ wo ne tumi a wobɛtumi ayɛ sɛ sɛ meka no sasa nneɛma nketenkete bi wobɛtumi de adware abɔ wo ho ban afiri ho na sɛ sunsum awareɛ wode obi de wo ka na sɛ wode tame a wokɔdan deɛ ɛna wɔbɛdan akyɛ mu. ɛnde wɔbɛdan akyɛ ankasa. Ɛdeɛn no spiritual side? Ma me nkyerɛ physical kakra. Tamia wu ɛyɛ aduro kɛseɛ paa. Yɛka kidney stone a, tamia wu ɛsa. Wo brɛnde no raw na wanom. Obi a ɔwɔ liver fat, wo brɛnde tamia wu nom a, ɛboa. Ɛna obi a ɔwɔ pressure, pressure wɔ wo so a, wo brɛnde tamia wu nom a, ɛno nso boa. Ɛna obi a ɔwɔ ti paeɛ paa a na ɔden. Wobrɛ ne taame awu na wode lemon afra na wanom. Ɛboa ma saa tipaeɛ no kɔ. Nti taame awu no, wɔama no no ayɛ hu ara ma wɔnni mfasodeɛ a ɛwɔ so wɔ n'aduro mu. Nti deɛ ɛtumi yɛ no na maka akyerɛ wɔ physical no. Wow Nyankopɔn nhyira wo because eh yɛnte apɔ. Because ɔn sɛ nnuro no deɛ bebree so wɔ ha wei so menim sɛ deɛ yɛde to nkwan mu na nkwan mu ayɛ hwam but abɛpue kɛn aduro yi mu nti ɔbɛkyerɛ yɛn mu kakra. Saa adubena yi mede baeɛ sɛ yei yɛfrɛ no kooko ne nsuo.
Kooko. Ne nsuo saa na Bonofoɔ frɛ no. Ɛyɛ no wɔ su ana? Dabi ɛna yɛn nso yɛfrɛ no buronya dua. Buronya buronya dua bɛhu sɛ aso nkɔkɔɔ nkɔkɔɔ wote ano a womia nsuo bi wɔ mu. Ɛhɛn, Mfantefoɔ frɛ no osisiriw. Wei yɛde som abɔdamfoɔ, yɛde sɔ wɔn. Ano yɛ den pa ara. Wei obi a ɔwɔ stomach ulcer n'aduro nie. Mmienu bi wɔ hɔ a yɛde ka ho na ɛno deɛ, ɛyɛ secret nti yɛnyi mpue saa. Nti stomach ulcer pa ara n'aduro ne saa kooko ne nsu yi anaa osisiriw yi. Ɛno nti na maame de baeɛ. Na kyerɛ sɛ abena baako yi ɛyɛ nneɛma bebree. Ɛyɛ nneɛma bebree, yɛde sɔ abɔdamfoɔ. Stomach ulcer, obi a ne sisi yɛ no ya, ɔyam de sa, ɛbɛboa no.
Woka sɛ ɔyam de sa deɛ anɛ sɛ wode akyɛ yɛ o because ah okay wei deɛ kɛn sɛ ɔde akyɛ mo nti sɛ osisi yɛ ɔyɛ a na wakɔ akɔsa bi obi wɔ hɔ a osii so asakorɔ nsa bi da. Because ne nyinaa tumi bobɔ nkotoa nkotoa na ɛbɛda ɔyam yɛ sɛ ɔfa abrɔ deɛ sɛ ɔyare yareɛ bi da ne yam ne nyinaa yɛ asaa wo nsɛntira nso nɛ deɛ nyame adom nkroma TV yɛnya ken wɔ ha a ɔkyerɛkyerɛ yɛn haban deɛ ɛwɔ sɛ yɛdi because ebi kora sisi wo mfikyire a womfa nyɛ hwee but ɛnɛ no megye di sɛ adesua yi nkɔ na wieɛ no na wama haban na ɛwɔ wo mfikyire no nyinaa ɛho ahia wo yie nti ken ɛme sɛ nneɛma no deɛ menim sɛ sisi deɛ nyame adom because ɛme sɛ anka atwadeɛ ne Sɛ garlic no nso deɛ ɛmu sɛ wankyerɛ yi o wokyerɛ garlic no mu o ee ɛneɛ oh okay ɛna hmm ampa ampa ɛyɛ sɛ sisi mu den wopɛ sɛ osisi mu yɛ den a na waba abɛhu kin ɔma osisi mu ayɛ den because mmarima bebree sisi mmaa no wɔ mpa mu edu anadwo no wɔn ho bɔte yɛ sɛ kontomire gya aka ne nyinaa egu awareɛ. Ɛyɛ sɛ adeɛ kyɛ na ɔbaa no atwe n'ano, ɛno nti na Nyankopɔn ayi Ken wɔ ha sei no, so aba sɛ ɔbɛma wasisi wo den na watumi de awini wo yere, na wangyae sɛ watwe n'ano wɔ fie atwe atwe atwe ano, ɛnnɛ deɛ Ken wɔ ha ɔbɛkyɛ yɛn nyinaa, ɛyɛ sɛ ɔfa na woyi baako bi anaa yɛ. Mepɛ sɛ mema obi biara a ɔhwɛ ebi a assurance, ahaban ɛnyɛ hu, wokɔ te ahaban a ɛnyɛ wo nkotodwe a wobɛbu na ɛbɛma ahaban no asa yareɛ, Nyankopɔn ahyɛ no deɛ ɔmmɛyɛ dada. Wei yɛfrɛ no tɛtɛ. Wokɔ Bible no mu a, ɛwɔ mu. Matthew chapter 25 hɔ no, bɛmɛ nka ho asɛm wɔ hɔ. Wei obi a n'aso yɛ ne ya anaa wo ti yɛ wo ya, w'ani yɛ wo ya a, wopɛ sɛ de gu konko mu. Konko a wobɛtumi de w'ani ahwɛ mu. Ɛbɛhye w'ani no so saa ara ma no aporo nsuo. Yareɛ bi a ɛwɔ w'ani so biara, ɛbɛyi. W'aso yɛ wo ya a, yɛposa wei de ahyɛ w'aso mu. Ɛbɛhye wo tiri mu ankasa ma woate sɛ ɛhye wo tiri mu. ɛyɛ aduro. Ɛnyɛ wo kasa na ɛbɛma no ahyɛ wo tirim. Nyankopɔn ayɛ dada. Nti wɔn a wɔtete nnuro de powder gugugugu nnua ase no, hwee nnim. Sɛ ntorɔ nko a, ntwa ho kwa. Ɛna meka no, first no, sɛ anka me a meyɛ aduro yi, ka me bɛyi na ɛnwa konko dam ha, kɔkɔɔ bɔ me ti, wofo kaa kɔ a wanhwɛ a kaa mfa wo. Wo ho ayɛ hu.
Wo ho ayɛ hu.
Na wɔpɛ sɛ aduruyɛfo no, ɛno nti na ama boys bebree escape saa adeɛ no. Na wɔn suo Wo nana koraa na wo mpɛ n'asɛm. Because wo wura ne dan mu hu nneɛma ɛwɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yɛbɛn no. Okay Ken, adeɛ wei deɛ mema wo nkɔ because ayɛ sɛ nnuro a de ba yɛ nyinaa no wama yɛahu adua biara ne n'ahahan. But ɛsɛ obi wɔ hɔ a wokɔgye aduro wɔ ne hɔ a, wɔte aduro no a na wɔposa afiri afikyire hɔ na wɔde ba no. na ɔde abɛkita ɔma wo hu sɛ dɛ nka wode akyerɛ sɛ bɔfra ahan ni ɔma wo hu because saa deɛ wei e, e, ebi ato mma ho bi da na me bra yare yɛde no kɔ baabi wɔn kɔ ma no aduro na asɛ nipa no apɔ sɛ aduro no na nyame nkyɛn deɛ wɔpɔ sa no saa baako tɔ abɔntene ɛna mekɔ hu sɛ yɛ kyampɔn ɛhɔ ara na mbɔfa baako bɛtam ɛna ɔde bɛkyerɛ sɛ yi mu mɛhwɛ ɛkyampɔn na ɔpɔ sa nso ɔba no wɔn yɛ nhu aduro koro na ɔde ba nti na na ɛno nso yɛde nti na yɛn na mopɔ sa saa na ayɛ dɛ ɛyɛ ignorant.
nhwehwɛanimu baako a yɛn nananom yɛeɛ a ɛma ɛnɛ obi aso yɛ ne yɛ serious papa bi te afiti yɛfɛ no agya kwaata ɔno na ɔwɔ aso yɛre aduro no na ɔnya kɔduru hɔ ɔfi nwura mu hɔ ɔbaa na waposa ɔtaa waso na ɔde agum ne ba bia mpo anhu da wɔwu yɛ saa aduro no ayera nso buroni a nkɔyɛ ne documentary ɛde to hɔ nti ne ba baa na wabɛkan Enti saa nneɛma no a yɛn nananom yɛeɛ no bi ka ho ne yɛn nnuro bebree yeraeɛ. Nti ɛyɛ afa ato yɛn ho sɛ yɛbɛ expose, yɛbɛkyerɛ mu. Nti ɛyɛ a na amanfoɔ so nte aseɛ nti wei a yɛawie yi comment no bi bɛba but yɛmfa ho. Nokorɛ deɛ yɛbɛka. Wokɔte aduro first no obi twa hwe na ɛnyɛ ne wu a. Wokɔ a woyo maame hɔ a, wodu hɔ a na wafa afiti ɔfa ti aduro no apo sɛ ntoos ahaban. Ntoos ahaban na ɔde bɛsɔ nipa no. Wonhu da, ɔnkyerɛ ne ba biara nso da. Na ɛno no yɛmfa no sɛ sɛ me na me ba yare na mede no akɔ hɔ anaa mede no aba hɔ, wokɔ te aduro wapɔ sa na wode reba. Ɛno no sɛ wode mehu sɛ yɛ ntoos na wate a, ɛno no wakyerɛ me nti na wɔyɛ saa na anaasɛ yɛ dɛn a. Ɛɛ mpɛsɛmenkominya no bi no no, ohunu sɛ ebi a next time womfa ne mma bi mu. Ɔno nso ne kakra wammɔ no. Oh okay na ɛsɛ obi adidi n'adwene ho. Eh, na eh, abibifoɔ so yɛpɛ meda ase dodo. Meda ase no yɛ mmɔ obi tumi fira wo stroke mu a ken me me maame anya stroke wobɛtumi akyerɛ ma duro. Ei! Ɛ sɛ ɔpɛ ne fon so koraa. Eh, stroke paa menkyɛ waduro no stroke yɛ sɛ ahaban mako mako bɛyɛ eight. ɛnna ɛkeka abom de asa stroke, nnubran ne emu nhaban ne nyinaa na makeka akyerɛ wo nko a, ɛnyɛ fɛ. Yɛse deɛ ɔka nsɛmpa no, ɔnidi dɔ nsɛmpa no ho, na deɛ ɔhem ɔyam aduhwam no, ɔmpepa ne sa ho kwa. Ɛno deɛ nokorɛ because ɛm sɛ mate sɛ yɛse nka aduro koraa deɛ ɛɛ yɛyɛ ma wo anka yɛngye sika kɛseɛ biara nanso abibifoɔ wɔ suban bi wɔ ho a Ɔkɔgye ade no a ɛyɛ yie ma no a, sɛ ɔbɛkɔ pa ara akɔka nokorɛ sɛ, Nyame adom na me mennya awoɔ, w'aduro no nti mawo afa me ho afa me ba. Woboa da. Bibini nyɛ saa adeɛ wei da. Ɛnnɛ metie me yɛ, w'aduro yi, woanhwɛ koraa a ɔbɛsan aka akyerɛ wo sɛ, ɛnyɛ w'aduro na ɛgyee me o, aduro bi a me nana kɔtɔ bɛtoo hɔ mmire bi, na ɛsɛ wo deɛ no a wode maa no no, na wakɔndɛm no. Ɛno nti na wɔkɔte aduro no a, na wɔagye biribi kakra. Ɛno koraa mpo, ɛsɛ sɛ mihu no sɛ sɛ mogye biribi kakra koraa a, ɛhyɛ wo nipa no ma wotumi yɛ no yie. Ɛn, sɛ ɔma ɔkra no nso ani gye, because ohu sɛ adwuma a ɔno nso reyɛ no no, sɛ yɛafa ato yɛn ho so, yefi Accra tɔn na yɛbɛdu Kumasi ha sɛ yɛbɛkyerɛ wo adeɛ afiri mu. Na kakra no a woantumi ayɛ no, fa bra na yɛn nso yɛnyɛ kakra no. Ɛno nie. Abibifoɔ wɔ adeɛ bi wɔ wɔn ho, we believe in labels. Sɛ adeɛ wei, wobɛtumi ayɛ drink wei bi o, but woamfa label ammɔ ho, obiara mpɛ. Aduro yɛ sɛ diabetes yi, na anka yɛayam wei. Ɛyɛ mako mako fɔɔ na yɛde sa diabetes. Saa nhabamma yi, yɛyam saa fɔɔ no bom na yɛyɛ no capsules a, sɛn na wobɛnom a diabetes no bɛkɔ? Anaa yɛnoa aduro wei gu bɔtoro mu sɛ fa atere nom a, wobɛnom bɔtiri ɔha na diabetes no nkɔe, wo ara na wode afam awu. Yɛnyɛ abibiduro saa. Ɛyɛ raw wei, woba me hɔ a, wommɛto sɛ manoa aduro agu bɔtoro mu anaa mayɛ capsules, mennya saa time no mpo. Aduro mako mako bɛyɛ fɔɔ na meyɛ no capsules no na wobɛyɛ dɛn na woanom? Labels ni yɛ bilivi nti sɛ obi yare pressure yɛwɔ pressure aduro yɛde ma wɔ a ayere so a two weeks ɛsɛ etu aseɛ. ɛɛ mipatro wɔ asɛm na mi nti ase wosi aduro no ɛɛ sɛ ewe ma sɛ sɛ sɛ bi a ɛnu kwan sɛ wɔnom ma sɛ sɛ wɔnom boro. sɛ bibiduro sɛ wo yɛsa wo stroke yɛde mahogany nyamedua trentin ɛɛ ɔpemsan ne nnuru anoa abɔ mu bɛsaw stroke ayiyi wo ntini mu cholesterol ne fat a na ma mano agu bɔtoro mu sɛ fa ne ti nom. Na sɛ ɔfa agya mpanimfoɔ se aduro deɛ ɛbɛgye wo atere ma wo. Ɛɛ aduro bɛgye wo atere ma no ɛnyɛ saa atere na aduro bɛgye wo a saa da na ɔbɛnom aduro no bi no wobɛhu sɛ woayɛ different ɛno na yɛse aduro bɛgye wo atere ma ɛyɛ bɛ. Ɛbɛ biara so wɔ nteaseɛ, ɛna asɛm baeɛ so yɛ mmu bɛ. na ɛyɛ sɛ deɛ woka yi deɛ yɛ- yɛmfa atere nom aduro bi ɛde kɔ- deɛ ɛde sa nkwan no Duru egu capsules mu deɛ me me me deɛ me me doubt so sɛn na ɛbɛso ho. okay nti adɔfo sɛ deɛ ken ne ka naa because da bi a yɛtena ase na yɛsua adeɛ na yɛsua adeɛ nso na yɛyare yɛhia apɔmuden de ama yɛn ho nhaban bebree sisi yɛn mfikyire a yɛmmu Ebinom koraa huahua dwu nso gu so ne adeade. Wɔnnim nea ɛyɛ. But nnɛ Nyame adom, Kena bɛkyerɛ yɛn nyinaa ma yɛahu sɛ mpo kontommire a yɛnim sɛ wode bɛbɔ ampesie na woadi ne sɔkyee no, ɛnnɛ ɛyɛ biribi foforɔ. But Ken, adeɛ baako a ɛhia me ne sɛ, ɛyɛ a na m'adɔfo no bi frɛ me na wɔresu. Awoɔ deɛ no deɛ ɛhia me pa ara. Mepɛ sɛ wosan bɔ so ma me bio because ɛno ne adeɛ a ɛhia me kɛse pa ara because wokɔ aware na sɛ wonni ba a, ɛyɛ a na w'asɛm yɛ mmɔbɔ ne nkumafoɔ dwoodwoo. Obi tumi de ne ba tare ne nsa na ɔde bɛhuru ne nyinaa mu no nti, mpɛ sɛ mehu sɛ yɛyi ɔhu sɛ obi wɔ so a wabɔ mpaeɛ no biara ɔhu sɛ wabɔ mpaeɛ ɔkɔ asɔre bɔ mpaeɛ biribiara nso still awoɔ ne mmaa nti ɛno nso so yɛ dɛn. Wowɔ mɛka me quotation sɛ second Kings chapter twenty Ezekiel no wabɔ mpaeɛ bebree paa nso obi asistee no ansa ne ho tɔ no. Ɛko bi wɔ hɔ a ɛnyɛ wo ko, ɛnyɛ wo mpaebɔ na ebetumi ama wawo. Daabi. Awo aduru no sɛdeɛ meka no, ebi wɔ hɔ koraa no a na ahisɛm nti abusua mu obiara nware, wo nko na waware. Na ɛsɛ nea wobɛkɔ mmea hwɛ. Ama bɛyie wɔ hɔ o, mo a monnye bɛyie nni no, ɛyɛ na wɔyɛ mistake. Bɛyie, amanfoɔ wɔ adagye tu anadwo gye wo ho contract, wada no. na wɔyɛ wo ho adwuma thirty pesos nti ɔma wo nwo da na wanya fifty years na yɛfrɛ wo boni nti ɛno wo ba a na meka no obi a ɔyɛ native doctor no wode sɛ yɛde nipa brɛ a ɛnyɛ afei ansa yɛbɛbisa sɛ honhom yɛhu ne yɛhu sɛ honhom de akyire a yɛbɛhu na yɛako atia honhom no ne ama waduru nti obi a wɔhia awoɔ no Yɛ yɛde sunsumusɛm ɛne fibroidsɛm biribiaa yɛ treati three months three months awoɔ deɛ menka sɛ mema waduro kɔ na adeɛ kyɛn a wobɛwo yɛde three months ɛna ɛbɛ tuturiw na nyankopɔn yɛ adema wobɛwo afa ho afa ɔba aduro wei wohu no ketekete yi mentumi mbɔ ne din wɔ ha wei ɛsa fibroid.

na ɛsɛ bibiduro yɛ no ɛni aborɔsan mu ɛna ɛnu kootu mu ɛhɛn obi wɔ hɔ ohun simple yɛyɛ tete yɛ wɔ wiram tumi ahaban bi wɔ kɔ a menim ne din bɛn menim ne dwuma edi wɔn no papa no ma na wakyerɛw ahaban wɔ ehwɛ ne yie na ɛsa yare wɔ ɛsa yare bɛfɛ ne yɛ nim sɛ mfasodeɛ biara wɔ so ne yɛ yɛ mbu kɔs ne ehu. Fɛ tete odi nsini na wobɛtumi abɛn no. Wobɛtumi ainvite odi nsini wɔ wo show yi so. Na ne ho wobɛtumi daabi. Ɛnso na bi ɛno biribiara nim. Deɛ ɛwɔ mu no ɛte nipa no mu. Nti awoɔ deɛ yɛgye ho aduru ankasa. Fibroid yɛwɔ a yɛwɔ aduru a yɛde ma wɔn ma wonom na wobɛsa. Wosi akwan no aduru wɔ hɔ. Yɛwɔ ɔdaeɛ no aduru wɔ hɔ. Obi wɔ nyinsɛn. Six months ɔdaeɛ no ka ne ho a ɛba no ba abɛsen. Saa deɛ no yɛde kusie ti ɛne dua bi. Kusie a ɛwia. Ɛwia ɛne dua bi ɛna yɛde yɛ nkwan ma wo. Ɛna mfantefoɔ fɛ no nkwan aduru. Wantena fie ankyɛ a wonte saa din no da. Ɛno deɛ deɛ. Nhyɛ da. Mo ba mo ba nkran ntɛm. Mo nya mo nya visa ne ntɛm. Tuwa ɛno deɛ yɛde yɛ aduro ma obi a onyinsɛn anaa asɛe. Nti wowɔ hɔ na wɔ saa haw no bi so a. Wo de bɛn best life a, yɛbɛsaw yareɛ ma ho atɔ. Obi a ɔnyinsɛn a na asɛe ahyɛ deɛ a na ɛso bubu anaa? Na obi wɔ hɔ ɔtumi nyinsɛn a six months koraa na biribi aka ne wɔ ne yafunu na nyinsɛn no asɛe. Five months ɛtumi sɛe, four months ɛtumi sɛe. Nti ɛno saa na yɛ a na yɛ de ade. Ɛno na meka no, yareɛ a ɛde ba no adeɛ a ɛtumi sa pɛ yɛ kusieti ne saa dua no a meka no, na ɛno mentumi mmɔ ne din wɔ ha. Ɛsɛ kusieti na ɛba saa because obi hwɛ me na sɛ ebia ɔno nso wɔ saa problem no bi a, ɛno kusieti no wo na wakɔ akɔtɔ anaa? Because obi wɔ hɔ a ɔno wɔhwɛ yɛ no deɛ yɛka nyinaa no ɔkɔyɛ no dendenden o nti na mepɛ sɛ wokyerɛ mu na ɔhu sɛ ɛnyɛ ɔno na ɛbɛyɛ na mmom wo na wobɛyɛ ama no. Daabi kusie ti deɛ wontumi nyɛ deɛ wobɛyɛ makyerɛ wɔ ha ɛno deɛ wontumi nyɛ wobɛn deɛ a yɛbɛma wɔ aduro deɛ wobɛnom a ɛbɛhohoro awodeɛ no mu afei wonyem a deɛ ɔba sɛ ɔbɛka no ɔba bɛto kusie no ti no wɔ hɔ. Meka sɛ bi a doctor nko ara na ɛtumi hohoro awodeɛ mu o abibiduro nso tumi hohoro awodeɛ mu. Oh abibiduro hohoro awodeɛ mu. Abibiduro horow na wo yafunu yi dɔkta nko ara na etumi horo mu. Yɛwɔ abibiduro ketekete wode bɛfra kube nsu anom. Wobegyaw no ama hwɛ a wobedwane. Ebeyi wo yam fi nyinaa. Abibiduro hohoro yɛwɔ deɛ ɛhohoro a wodie mu ankasa ankasa ankasa. Nyɛ dɔkta nko ara na ɛhohoro a wodie mu. Sɛdeɛ ɔyɛ abibiduro nso yɛfrɛ no dɔkta na native sɔ ne din no so. Oh okay ɛno deɛ nokorɛ yoo yɛate because sɛsɛ deɛ megye di sɛ nneɛma a ɛwɔ ha deɛ nnuro yi deɛ woakyerɛ yɛn ne nyinaa. Nea yɛkɔ dwa so a yɛmfa nyɛ hwee no ɛnnɛ yɛde bɛyɛ biribi. Na sɛ ebia obi wɔ hɔ a na ɔrehwɛ me na awoɔ sɛdeɛ mekaeɛ no ara, awoɔ asɛm ayɛ problem. Obi wɔ so a, barima bi nso wɔ hɔ a sɛdeɛ ɔkaeɛ no ara, ne sisi mu ayɛ mmerɛ, ayɛ mmerɛ pa ara, wode no gyina hɔ koraa a, ɛnyɛ yie na ago. Ɛyɛ me sɛ saa nkurɔfoɔ yi nyinaa no, ɛhefa na wɔn, beaeɛ bɛn na wɔhwehwɛ hɔ a wɔbɛhu na wɔn nso deɛ ɔhia ba anya ba because obi wɔ ɔhaw ɔntumi mfrɛ me nka nkyerɛ me sɛ mama ɔhaw sei na merefeesi na mmom ɔhwɛ video yi a ebia na wa wafrɛ wo na mmoa a wɔso de bɛma no agya yɛn nso wɔn a wɔn follow yɛn no hwɛ yɛn dwumadie no nso anya mfasoɔ bi afiri yɛn so ɛkwan bɛn mu. Ok sɛ obi hwehwɛ me best life a first wokɔ facebook a ɛnɛ social media na obiara te wo bɔ best life a wobɛhu me videos bebree ɛwɔ hɔ wo pɛ me te akwan a mewɔ kasoa awutu breku kasoa awutu breku ɛhɔ na yɛwɔ wode aweɛ no ba a forget sɛ ɛyɛ sunsum mu anaa ɛyɛ honam mu. Obi wɔ hɔ koraa na ne yareɛ no ɛyɛ honam mu, but yɛaka ato n'adwene sɛ sunsum mu, nti ɛtoa ma yareɛ no reku no. Yɛmfa diabetes nna asɔrefie mfa anonte ɔyɛ nhura ho. Yɛwɔ deɛ adeɛ a yɛde anonte ɔyɛ yɛ, yɛ koraa yɛtumi use bi adie biribi. Bɛɛ deɛ ɛyɛ Kaiser deɛ no, ɔwɔ sɛ yɛde ma Kaiser, na deɛ ɛyɛ Awurade deɛ no, yɛde ma no. Nti yɛbɔ mpaeɛ no wie a, ɔwɔ sɛ yɛde aduro ɛka biribi, yareɛ biara no ɔwɔ sɛ yɛde aduro ka no. Sɛ nnyɛ mfe du nka no a, anka Nyankopɔn aka akyerɛ Hesekia sɛ wasa ne yareɛ ara na pɔmpɔ no hwam. Antu anyera. Borɔdeɛ ahaban na yɛde too so. Obi a ɔwɔ haw biara, sɛ ɛyɛ spiritual, obi wɔ hɔ sɛ epilepsy, yɛn nsa. Yɛsa. Obi sɛ ɔtwa na ɔtɔ gya mu a, yɛn nsa. Ɔretwa na ɔbɛn gya na watɔ mu, ɛno nso ɛyɛ fault, ɛyɛ problem. Na ɛno titiriw no, ɛyɛ a na ɛyɛ ntɔyareɛ. Nti woba a, yɛyɛ sunsum no ho adwuma. Mepɛ sɛ mebisa question bi wɔ ha, ɛtwerɛ yareɛ no nsae yɛde sae anaa sɛ nsae? Sɛ ebi a wo ne obi redi agorɔ, wo wɔ adamfoɔ bi na ɔwɔ saa yareɛ no bi a, ɛbɛtumi asaa wo anaa sɛ ɛntumi nsaa wo? Ɛwɔ nsae, ɛtwerɛ yɛ nsae na ɛmma kwa, ɛno ne yareɛ a sunsum no boɔ yɛ den kakra na wɔntɔ no ahe biara nso, nsae, yɛsa yɛsa. Deɛ saa ɛtwa yareɛ no aduro no, nipa no a ɔyare no ara no dwonsɔ na yɛde bɛfra aduro ma no asa, na ɛwie a yɛawa ɛke sunsum no deɛ no ama no, ama nipa no ho atɔ no. Me dɔfo, sɛ wohwɛ me na sɛ wowɔ nua bi anaasɛ wowɔ obi a ɔwɔ saa problem no bi a, ɛyɛ ya, ɛyɛ animguaseɛ yareɛ paa a ɛni kwan sɛ ɛka ɔdasani biara ho. Nanso ɛyɛ a na yɛse wɔtɔ gya mu a, ɛno ara no no, because ayɛ a na awerɛho sɛ yareɛ, animguaseɛ yareɛ yi a, Wogyina park so a nnipa atwa ahyia no na wase mayi me ho na waba. Nanso wobɛkɔ ne ɛyɛ ɔde sika bi a 20 pesos pɛ na ɔde akɔtɔ saa yare awie na ɔde abrɛ wo. Mmom wiase de awerɛhow awerɛhow nti sɛ Nyame yɛ yadom na wɔma yɛ obi a onim de onim habanduro a wɔtumi tutu saa yarewa no a ma yɛn fa ni agorɔ because me ka sɛ obi wɔ hɔ a ɔwɔ saa problem no bi o wɔde akyi na wɔse watɔ gya mu nti wɔgyae na wɔnenam hɔ By Nyame adom yɛnya herbal ni bi wɔ ha a herbalist a obetumi akyerɛkyerɛ yɛn nnuro, akyerɛkyerɛ nnuro bebree a yɛbɛtumi ayɛ bi. Nea yɛnte aseɛ no so no, ɛnhyɛ wo ho nkɔyɛ o. Na wafrɛ no, ɔde ne number bɛto dwa. Nea wohia wɔ ne side no, na wafrɛ na ɔne no adi nkɔmmɔ sɛ, mehwɛ video yi bi ebi a, problem sei na mefɛ, ɛnna ɔne ne mmienu asɛm na waka akyerɛ no, na mmoa bi wɔ no so wɔ na ɔde aboa wo. Ɛnna afei nso wokɔ nso a, ɛnnɛ wiase a yɛyɛ biribiara a ɛyɛ bi yɛ sika. Yɛwɔ obi wɔ hɔ a ɔkɔfa phone because me yɛ program a yɛyɛ obi tumi frɛ wo na ɔbɛyɛ me me me ho kyere me sere me sika nanso biribi a yɛyɛ biara hwɛ baabi ofiri a waduru hɔ a ofiri akra tɔn ɛna abɛdu kumase nti sɛ wokɔ a nkɔfa phone mfɛ ne nka gyen sɛ ɛɛ ken me ti yɛ me yɛ nti kyerɛ me aduro mepaakyɛw yɛnyɛ ne saa yɛyɛ ne saa nti wofrɛ no a na wahu sɛ ɛdi nam ɛna yi nam ɛsan sɛ wokɔ nsuo mu akɔ akɔbɔ dra a mengye ndi sɛ wode paneɛ ne bɛtu nsuo mu saa. na watwe nam no aba. Ɛyɛ dɛ a, wode biribi bɛhyɛ ano ansa na wo nso woanya nea woyɛ dɛ wopɛ. Nti sɛ wo nsa akyi den wɔ nnuro ho a, ma wo nsa akyi ngo. Na ɛyɛ dɛ a, odwumayɛni wɔ he? N'akatua sɛn no? Nti Ken, make sure sɛ wode wo number bɛto dwa ne baabi a wofiri na adɔfo a wɔhia wo no, wɔafrɛ wo asi so. Okay, meda ase.
Ma me wrap up kakra. Wakasa ma m'ani agye paa sɛ deɛ Ghanafoɔ yɛpɛ saa. Ee, ɛna bibiduro so yɛyɛ gye sika. Na anka me ho tɔ me a na mabɛda ase. Makɔtɔ mahogany twenty Ghana wei fifteen cedis wei wei wei na mede ayɛ ama wo ho tɔ wa na ho tɔ no ama bi mɛ ɛna yɛgye nipa di obi wɔ wɔ spiritual marriage yɛtotɔ bed sheet na yɛanoa duro ama wɔn wakɔda so na sunsum ba no no so wobɛtumi ne wada so deɛ a na yɛ ɔno ara n'asɛm nti yareɛ bi a ɛha wo deɛ Best life yɛdi ho dwuma ɛna deɛ yɛsunsum mu biaa obi wɔ hɔ a wate sika bebree ayɛ ɔbaa ho adeɛ ɔbaa no ahu ne classmate bi ɔne wie university nti watwa bɛrima no abɔ mmarima no bi so twa mmaa no bi bɔ ɛno so nyɛ wode wobɛn a yɛbɛyɛ ho sunsum mu dwuma ma wɔmpɛ hɔ a wontumi nspɛre a mentwerɛ ɛyɛ very simple yareɛ bi a ɛda obi so sɛ ɛyɛ stroke diabetes hernia pressure epilepsy wo de duru Best Life Asoɛe a, yɛbɛtumi aboa wo. Ɛna obi nso a, wowɔ Kumase. Problem baako ne sɛ, wowɔ Kumase ha a, ɛnnɛ koraa mama no nneɛma wɔ Kumase, me ba yi. Woka wo yareɛ no na ɛyɛ sɛ, ɛ, ɛ, sɛ yɛma no aduru a, ɛyɛ very simple. Ɛyɛ a na amanfoɔ suro. Ɛna mesane me sika. Azanfoɔ deɛ, wɔn wɔ hɔ. Me ara m'ani yɛ gani, Azanfoɔ wɔ hɔ. Nanso. Yɛse wokɔ dwa mmienu a ɛna wohu deɛ ɛba, wosua nsuo sua nsa a ɛna wohu deɛ mu wɔ duro. Ɛhɛn, nti biribiara ni no, ɛyɛ travel and see. Nti Yɛkɔ ne yɛaba. nkyerɛ no sikasɛm deɛ ɛho hia kyerɛ sɛ eh, mekae sɛ movie bi a yɛhwɛ ɛgya kɔɔ movie bi a yɛhwɛ na ne ba yare serious na ɛhu sɛ eh, dunsini bi kɔte aduro ɛde bɛyɛɛ no nti na ɛberɛ a ne ba no yare deɛ ɛgya kɔɔ kaa sɛ ɔde ne ba no bɛma no aware nti ɔsaa ne yareɛ wieɛ no na ɔ ɔ ɔmpɛ sɛ ɔde ne ba no bɛma no. Enti Dunsina no beree sɛ nka ɔno nso bɛko against ɛɛ ne ba no. Agyako faa akyire hɔ na ɔkɔtee ɛɛ ayi tweta bi na ɔde ba no sɛ hwɛ na wo aduro wei a ɔde bɛsan me ba no yɛ ale kɛkɛ na wobɛware no no ɛnyɛ kɛkɛ o because wo no yɛsoma wo sɛ kɔ forest kɔte aduro a wonkɔ ɛna wontumi nso nante wontumi nnante nkɔ ɛna ɔkɔ koraa bi a ɛnɛ ɛnɛ nhaban nyinaa yɛtontɔn bi o ebia na wode w'adwene bɛwɔ sɛ wɔkɔte ne nwuram kɛkɛ na ɔde bɛyɛ wo Nanso na ebia ɔnnya bi, gye sɛ ɔkɔtɔ nhaban bi wɔ hɔ a wonnya bi ɛnɛ ɛnɛ ɛnɛ koraa nhaban no kɔ ɛyɛ na motumi nya nhaban ɛba dwa so. o gya ma wei ɛyɛ very simple wɔn sɛ mi yɛba yɛahwɛ saa ɛwɔ kumase yɛ bebree nanso kaasoa o gya ma ekuta mi ten cedis. ɛn eh, because eh, ɛyɛ serious paa. nti na sɛ o de epo abaatan atew na mi tɔ bɛyɛ five ɛde ayɛ adura ama wo free a ɛbɛyɛ de kakra. Enti mɛsrɛ mo sɛ ɛyɛ mo mo mfa nkɔ hɔ mesrɛ mo because apɔmuden deɛ ɛyɛ wo yale a yale a ɛya ɛsiane sɛ wo yale ne sɛ woda hɔ a wontumi nyɛ adwuma wo yale ne sɛ woda hɔ a wontumi nyɛ adwuma ɛna afei nso ɔsɛ wɔ saa nso ɔbaa wɔn sɛ woyɛ ɔbaa no wasi so no bɛrima bi na ɛbɔ bla ɔbaa bi firi hi firi hi ɔno deɛ ɔsɛ wɔammerɛ deɛ ohun yɛn nso ɔbɛsi mu twintwan. Ɔbaa bɛfa ne nyɛ, ɔbɛfa afiri wo nsam dendenden. Me dɔfo, wofrɛ Ken a, ɔbaa no, ɔno ara wote hɔ a na ɔno ara de wo kunu abrɛ wo sɛ gye w'adeɛ na mempɛ biom. Nti ne nyinaa no, Nyame adom, ɔyɛ ne nyinaa. Ɛna sɛ woyɛ ɔbaa so na sɛ ɛde poa bi so na ɛhaw a, wofrɛ Ken a ne nyinaa no, ɔbɛboa wo ama no afiri wo so because ɛde poa no, ɛde mmaa no bebree nya akyɛ. Ɛno ara na ɛko tia yɛ awoɔ, yɛ biribiara mu ɛko tia yɛn. Nti Nyame adom na sɛ wɔayi Ken ama yɛ sɛ ɔnkyerɛ yɛn haban no na yɛndi aduaba na yɛmfa nhaban ne nsa yɛ adeɛ deɛ a, na ɛnnɛ deɛ yɛanya adeɛ ankasa ma yɛmfa nni agorɔ because eh, menim maame bi a ne ba yare a wɔntɔ aduro wɔ store, drug store ma no. Ɔmfa no nkɔ hospital, ɔnya kɔte aduro na ɔde sesa ne ba no sɛ kim, ɔbɛte asi, wokɔka ɔse a mema deɛ saa ɛyɛ nokorɛ. Nti kin yɛsrɛ sɛ wode wo namba bɛto adwa na agya ahwɛfoɔ so ahu na wɔatumi afrɛ wo abisa wo na wɔpɛ.

Ken na abɛkyerɛkyerɛ nnuro bebree ɛsiane sɛ diabetes yɛ yareɛ akɛseɛ akɛseɛ a ɛko tia nkorɔfoɔ bebree nom nti nyame adom yi a ɛɛ wayi Ken ama yɛ deɛ menim sɛ yareɛ bi a ɛda yɛn so biara no ɛba abɛkɔ ɛbɛfiri yɛn so sogyadie bɛfiri yɛn so ɛne saa promise and fail no nyinaa no ɛme sɛ ne nyinaa Ken ɛyɛ ho adwuma ɔbɛyɛ ne nyinaa ama mo ama mo ho adwo mo because ayɛ a na ɛya wo ne bɛrima kɔbrɛ obi tumi tɔ nsuo de boa bɛrima ɛduru berɛ a bɛrima no bɛnya baabi asi na waboa no a Atopa kɛkɛ a wɔntumi mmu nti na yɛgyaa no akɔfa nnipa foforo. Wo ho kena a, ne nyinaa wobɛnya bi na woatumi abu atopa denden na obiara nngye wo yere anaasɛ wo gɛɛ. Ɛnti yoo, ebia wowɔ nkorɔfoɔ bi a wopɛ sɛ wokyea wɔn a, kyea wɔn na yɛnkɔe. Ok, meda ase. Ɛdi kan, ma menkyia me ara me Prophetess, Prophetess Comfort Grant, ɛna Prophetess Alice Afrakye, ɛna me ankasa m'asew, Prophet Sy, ne Samedi asɔfoɔ mpaninfoɔ nyinaa, ne Christ Jehovah asɔfoɔ mpaninfoɔ nyinaa, ne meankasa m'adeɛ nyinaa metwetwe mo two Agnes, ahem, yɛ mo somfo, Nana Kwame Amboah ɔde ne ho Ebenezer Appiah Senior, Kin the native doctor, Nana Tam Yawu. Nyankopɔn nhyira wo nana Tamiu yɛde bɛsi ɛyɛe awurade nhyira obia a onya aso ne brɛ na ɔde tie yei medɔfo mɛma wo werɛ mfi sɛ wobɛfa number no na ɔhaw bi a wo face no na wafrɛ Ken na waboa wo because ah eh bonyiniyɛ wɔ hɔ ɛya Nyankopɔn nyɛ nipa nyina na ɔbɔɔ wɔn sɛ wɔmɛyɛ bonini nti mɛsrɛ wo sɛ frɛ no ɛne ne nkasa ɛne ne nka asom nsɛm ɛna mmarima no nso wo a wonim sɛ yɛde wogyina hɔ a na wɔayɛ sɛ kontommire gya aka no nso no frɛ ken na ɔmmoa wo na gyina hɔ yie na ɔyere ani ngye na ɔgirlfriend nso ani ngye nyankopɔn nhyira mu no nyɛ obi akɛseɛ bye bye